Lle ti wedi bod? Fi wedi bod yn chwarae Dragon Age yn ystafell arall. Dim ond be fi wedi anghofio'n llwyr pha mor anhygoel o realistig yw gemau dyddiau yma. Ie, yeah, uh, Megan y ddraig, mae'n mynd bach yn stropi pan fe'n nghofio bwydo hi.
Ydyn, mae gemau chwarae rôl heddiw yn mynd yn fwy ac yn fwy cymhleth. Gall person treulio misoedd neu blynyddoedd hyd yn oed yn chwarae gemau fel Skyrim, Mass Effect, Dragon Age neu World of Warcraft, gan anghofio'n llwyr bod gyda chi cyfrifoldebau mewn bywyd go iawn. MOT, trethi, angen talu'r bil nwy fel bod y plant ddim yn rhynnu i farwolaeth.
Billy a Janet.
Ond beth ath cyn y gemau mawr 'ma? Sut dechreuodd hyn i gyd? Cyn cymeriadau dwfn, tirwedd gogoneddus? Cyn graffeg o unrhyw fath go iawn? Anturiaethau testun oedd pinacl technoleg pan oedd eich rhieni chi blant os yn swigio Blue Nun lawr y parc. Gemau fel Colossal Cave, The Hobbit, Planetfall, Amnesia, ac wrth gwrs y fersiwn electronig o Traed Mewn Cyffion gan Kate Roberts.
Reit, rwy'n i go ni.
Dydd arall o waith diflino. Da chi'n sefyll tu allan i'ch catra? I ble'r ewch chi, Dukes?
Tria i'r chwarel.
Da chi rhy depressed i fynd i'r chwarel, a nawr mae gynnoch chi TB a byddwch chi wedi marw erbyn diwedd yr wythnos. Gêm drosodd.
Ond be os oeddech chi, fel Daf, yn rhy dlawd i fod yn berchen ar gyfrifiadur? Ges i ddim bath tan o'n i'n saith. Wel, yn yr achos yna oedd ganddoch chi rhein, llyfrau aml ddewis. Mae'r gyfres Fighting Fantasy yn y Saesneg dal i fod yn boblogaidd dros ben. a 'da ni fel Cymry wedi wneud be ni'n wneud gore, sef mwy neu lai dwyn syniadau nhw. Mae gennych chi bethau fel Trwy Ogof Arthur, Troi'r Castell, a Cysgodion Cors Mallerch. Dyw yna hwyl mawr i gael efo'r rhain, timod. Ac edrych fan hyn, mae 'na thing gan y Lolfa, y cyhoeddwyr. Ar ôl i ti ddatrys dryswch Ogof Arthur, beth am lunio map o'r ogof a'i holl ystafelloedd? Na fe de, Leader, cer amdani! Huh?

Yn anffodus, does yna run o'r llyfrau yma wedi sgwennu'n Gymraeg ers sbel. O, aros fan'na, mae rhywbeth arall yn y peil fan hyn. Anturiaethau Daf ac Elidir. Yw, cyd-ddigwyddiad.
Ie, yn gwrando ar hwn, mae Daf ac Elidir o'r wefan poblogaidd video wyth dot com. Yn eistedd ar y sofa yn neud eitem ar gyfer rhaglen deledu y lle. What the devil?
Dyma'r dewisiadau, ti'n barod? Mm. Mae Daf yn penderfynu mynd i'n ôl cwrw ar gyfer parti gret, dudalen 32, neu mae Daf ac Elidir yn teimlo'n gydwybodol ac yn neud tax return yn gynnar. Mm.
Tybed. Mm. Mm. Cofiwch blant os mae gwneud dogfennau treth yn bwysig. Os nad ydych chi'n Amazon, neu Vodafone, neu Starbucks, neu Mari Lovegreen. Be sy'n nesaf yn y llyfr yna? O reit, oce, ie.
Um, mae gennych chi TB Byddwch chi'n farw erbyn diwedd yr wythnos. Antur drosodd.
Be mae'r llyfrau ma'n i brofi wrth gwrs ydy bod yna gymaint o bŵer yn nychymyg pobl. I eraill wrth gwrs maen nhw'n disgwyl i'r gwneuthurwyr creu'r cynnwys iddynt a dyna pam bod RPGs enfawr realistig mor boblogaidd achos bod y cynnwys i gyd yna. A mae'r ddau brofiad yna. yr un mor werthfawr â'i gilydd. Felly, rŵan mae Daf yn mynd i chwarae gêm o Zelda, a dwi'n mynd i gario ymlaen efo'r llyfr. Felly, lle o'n i? Tra bod Daf yn cael amser i fywyd yn chwarae gemau, mae Elidir yn eistedd ar y sofa ac yn meddwl yn ddwys am ei fywyd, am oriau maith.